Halo dangsanaku barataan dimanapun buan pian berada selamat datang di kahvia official. Jadi beberapa hari yang lalu kalau kawan le YouTubeku itu kawan kawa bola storynya ha. Jadi aku bola story pertama aku di situ tentang mantanku ya kalau le

Yang namanya mantan dasar kaitu. Salam dari Banjar Sumatra. Hihihi aku salam jua lah dari Kahfi Official di sini. Kada usah di open bang ai, anggap haja ayam nah handak mati itu. Mah iih, Desi Aryani ni ikam kejam banar pang iih, jangan ikam anggap mantan tu kaya ayam iih, mantan tu kan orang yang pernah mencintai kita kaitu nah iih, hiih. Imut banar kaka ai. Hmm sahidah hiih sahidah ikam imut jua sahidah lah hiih cuman pasang foto profil mana nah kadada foto profilnya kada kawa melihati aku kenapa ini oh jua kan banta anyel MTP ngalihnya ngarannya disambat hah hiih kenapa ini ja aku kawan ai dihubungi pulang oleh mantanku ya kalo leh nang pernah meninggalkan aku hiih pas waktu yah kaya itu lah. Kakahpi tolong subscribe balik channel aku nya kak eh iya ha aku subscribe pasti itu tapi ikam nih nulis channel tuh lah jangan channel gitu ya kalau aja tadi tulisannya channel aku nya kak ya balas tukang undas mama nih apa balas tukang maksudnya kada paham aku nah nama Instagram pian apa kak kada dapat mencari wak wak wak nah, jadi kawan eh di setiap video aku tuh aku ada me, apa yo menyelipkan nama Instagram aku tuh cuman satu mat aja itu nah jadi kayak model kayak ini nah set nah ya kalau lain model sedikit aja nya waluh bajarang oh sakila sakila ih Waluh bajarang ja. Kaitu ai bibinian wak wak wak iih bibinian tu kan kalo misalnya lalakian yang model dilihatnya pina nyaman ngitu hanyarnya datang iih kalo lih iih tapi kada sabarataan binian jua pang mun kusambat kaitu sarik nanya bibinian ka wadah aku jadi kada bubuhan ikam kada sabarataan kaitu lah pintar lah galuh ai bubuhan ikam baik hati iih aku menyelamatkan diriku. Sasa gaming oh apa gaming maksudnya lah ihan kawan ilat banjar kawan nah iya lah tertawa warainya ya kakak minta nomor WA puan lah kakak pian gagah oh pian maksudnya kakak minta nomor WA pian lah kakak pian gagah mai ikam Muhammad Rajidi 123 ikam lakian Rajidi Mang mandai memakan lah oh mandai ii mandai itu kone nyaman bener ii Aku jujur kutuju banar mandai itu ikam mm apalagi yang dicampur lawan gangan asam beuh iwaknya iwak karing wih ai. Ai lamak sakalinya lih sanakku nih subur banar iya kawan aku nih lamak tuh lah iya nah apa ngarannya nih parutku nih gen apa ngarannya tuh buncit burui ujar orang Banjar tuh kan burui Ih, cuman lain burui nang makan duit wakaf pang lah handak tanah aja tuh bangai kedosa dilawani Oh, tenar maksudnya lah handak tenar aja tuh bang kada usah dilawan nih mungkin aja juga nya handak tenar kan bisa jadi itu kuyak kepalanya jilat otaknya han muar aku oh. Daniel Mahpus sih iya, aku kayaknya dari komentar kamu ini kayaknya kamu ada kebencian gitu nah eh, kepada mantanmu ih jangan Jepang kita tuh kejam bener kawan nah ih jangan jangan jangan kayak ini nah ih jangan jangan hendak menguyak kepala orang menjilat otak kurang Pipinya bebinian. Pipinya bebinian tuh keguguran bola poli aja nangis apalagi tekuk dikuyak kepalanya dijilat otaknya ya kalau le janganlah janganlah binian tuh makhluk yang yang yang yang lembut hatinya tuh nah jadi kita sayanginya kita perlakukan ini sebagaimana udah tahu lagi aku udah jangan hakun lawan inya baik lawan olon soi muka Roma komel foto mau pasang dulu nah ii nyaman kita berjadian ya kalau cari yang lain Rapli Muhammad nah kawannya simple aja kawannya bujur nih aku aku memang ada niat juga aku kada hendak lagi bebulik karena aku merasa ikam meninggalkan aku nyaman bener anak bebulik kada hendak lagi aku juga ada Eli bang beisi mantan Hapit Ucan Gaming oh alihnya ngaranmu hiih Hapit Ucan Gaming nyata ai dah kawan ih aku tuh mantan aku tuh banyak ih Lakian bertahan. Gusti arip ha hahahaha oh, tawa warainya mm, menawakan aja eh, ikan berkomentar lalu ketawa aja di sini oma bang lamak gempalnya pian maaf eh kada apa-apa kawan eh kada apa-apa ikan menyambat aku lamak eh aku kada sarik sikat bang sikat tampulu hehe oh, idui juara oh, sikat nih aku paham ya maksudnya eh, eh. nyikat gitu kalau leh eh, eh. Babaju baju bang Ezon luput Aku tuh kawan nya kebetulan jua pas waktu itu aku bangun guring jua i jadi kada bemandian aku tuh tuh jadi maaf lah mungkin kalau misalnya di dunia nyata itu story ku itu mungkin bau muntung ku tuh kudah kemana-mana gitu mungkin nya memandang duit kam kak oh rani rani ii bisa jua bebinian tuh ii nya sebagian ada yang yang yang handak duitnya wara ya kalau aku jujur ja kawanan di sini. Santai haja sanak muhanya. Hihi santai muha ku tu kalu lih hihi cuman cuman eh di story tu kayaknya aku ada emosinya dikit pang lih jadi mohon maaf lah. Wakwakkwak anjay ja ha Ahmad Kapi Kapi ha hampir mirip ngaran kita lih aku kan Kahpi inya Khapi Khapi kaitu nah hihi santai ikam lah santai. Pian ni urang mana aku tu kawan ni urang Barebay berapa kali dah aku nyambat hihi. Nah kesempatan bagus tu bangai handak membalas mantan. Kitul badiri bangai muar malihat babinian kaitu janganlah janganlah iih jangan marusak babinian ya kalo leh iih aku jua leh iih jangan marusak jar tapi bujuran kawan ai janganlah janganlah kita handak marusak kasian bibinian tuh mun misalnya misalnya kita kita anu kan kita nakalinya pas pacah bujangnya misalnya apa pertanggung jawabannya kepada lakinya kaitu nah kita badusa banar tuh lah mamacah bujang anak urang tuh jadi jadi jadi jadi janganlah janganlah janganlah. Sabar sabar sanak Agus Salim ha ih aku emosi kawan waktu itu juga ih karena menurutku inya meninggalkan aku sepihak aku masih cinta lawan inya eh cinta alai makin lamak aja si Dini wak wak ih kawan aku nih asli kam makan tuh gancang benar kam asli kayak kucing beduduk aku makan dasarnya mang mayoritas mantan kayak itu wak wak wak ah ih bujur bujur tuh mangai Arpan Aspila, nah iih aku setuju lawan kata-katamu mantan tu kadang-kadang nya memutusi kan habis tu pas inya lihati perkembangan mantannya yang inya tinggalakan tu hanyar nya handak bebulik kada kawa lagi sudah pantang pisang berbuah dua kali hmm. Jangan dihirani bang, nah Rizky Pauzah bibinian yet fotonya bibinian. Iya kada usah kuhirani ikam je kuhirani nah. Balamak bang, oh. iya ikam aku balamak bener nah. Beberapa hari ini mungkin karena subscriberku bertambah terus. Mantap, ya ha, mantap aja nya. Untung sana, un, utung sana. Wah, Yuli ngaran nah, eh, napa malah macam-macam aja bubun ikam nih ngaran. Apa hubungannya mantan bebulik menghubungi lawan subscriber banyak? Hehehe, adalah. Iya, karena kan dahulu tuh Inya maninggalakan aku waktu subscriber ku tu anam ratus kah ih kalau salah anam ratus itu dan inya pernah nyambat aku kayak ini kawanan nah gasan apa pian je ulah-ulah video kayak itu je kada karuan je bukannya disemangati malah di kayak itu akan tapi ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu handak nyamannya aja tuh ih ih inya bujur tuh Pauzan Ujanai ih inya inya handak handak nyamannya aja sementaranya kada handak mengawani aku di waktu aku proses hehehe mantap mangai oh. Koetes keren sembilan lapan lima Kenapa mantanmu kaitu Ya memang inya sifatnya mungkin kaitu lah hihi PR channel Maapa ikam sanak kada sing bajuan Sudah ja cari hanyar yang tekandal anunya hihi Aku memang ada niat kawan aku kayaknya handak mencari yang hanyar aja pulang Aku buka lembaran baru kaitu nah dengan seseorang yang baru jua sanak itu ngarannya lelaki itu jana itu kawan eh, bujur tuh aku setuju lawan engering project nah, maaf lah aku tapi kau nyambet di aku setuju bujur tuh ngarannya lelaki itu karena lelaki itu kawan eh, pantang untuk membuliki mantan Mantap bang, ketujuh lu nih. Ya aku ketujuh jalan arbain bain lah ikam santai. Mantap mang, suka unda. Salam dari Palangkaraya mang lah. Oke, Palangkaraya santai Palangkaraya lah. Uh, ah, gasandang sanaku yang ada di Palangkaraya nih. Mudahan bubuhan ikam sehat bertahan di sana lah heeh amin. Wak wak wak dasar lain abang kahfi ini kam heh Rio paisal riza heeh lain nya napa yo heeh lain napa maksud mu nih aku heeh luka ikam maanggap aku bancir kah kada babajuan kisah jangan mau ka lawan mantan kam inya bau belum mandi oh anita talib nih kayaknya bubuhan nang apa yo pananambaan sakulih tahu inya pada mantanku kada mandi belum.

Curhat banar nah ya am aku aku tu merasa gelisah bukan gelisah pang resah lah kayak itu nah kok ikam bebulik pulang kan dulu ikam ninggalakan gitu nah tinggalakan ja mantan ikam tuh ya memang memang aku udah hendak lagi bebulik dah aku tinggalakan inya jadi ikam cari aja yang yang yang dahulu ikam handaki itu aku kan udah kada sesuai lawan kehendakmu semalam nah jadi jadi jadi mohon konsisten dalam pendirian. Hahaha jangan hakun lagi sanakai dihirani imbah ikam bagajih di youtube banyak inya handak umpat banar wara ai kina haha salam urang barabai ok salam lah rian oom kita sa anu nih sa barabai ya kalo leh eh santai atau baiki ja dahulu sanak kitol hanya aiss kenapa ikam nih. hanyar tinggalakan pulang kayak apa jangan nah kasihan nih nya pacah bunyangnya siapa yang tanggung jawab kina masa aku mamai sanak kai oh, kanak marlong jangan gin bibinian tuh hatinya kawan eh, lemah di mamainya nangis kina hmm. dan aku kada sanggup juga untuk mamai bibinian i santai mangai hambat muntung mantan pian toh Marwan Syah woi ku hambat muntung mantanku tuh kina hmm. tapi pakai bibir sabar AA uci pandores inggih dingai AA sabar di sini Tinta Yuliana oh ketawa eh, ketawa aja kan di sini eh, aku tawa aja nana kamu titik di mana titik rumah titik nak hmm, pasir asir ikam

mungkin lima ratus ribu maksudnya lah hmm. jangan aku aku konek kulir begundul gam bukan ikam kan tahu seorang begundul nih nah, aku kayakan lagi foto aja buting lagi nah han hihi janganlah begundul aku hihi kena bubur ikam kedendak lagi nonton aku begundul kan ketawa ya tinya nih Mai Lani panjang lo ketawanya galak benar kisahnya nih berarti di WC kah pian tuh bang oh ketawa Hidayat Ahmad kada di WC aku tuh di kamar kawan sini nah Aku guring kan di sini. Mantan juga mau terkenal juga. Mungkin aja juga anak terkenal aja ya kalau lagi bujur aja juga. Han apa jar dengeriakan jar sidin tuh pasang palingnya baik-baik mantan nai. Oh, arakan sasii. Makanya mantan nai orang tuh janganlah hendak di disia-siakan kita kada tahunya pacang jadi apa ya kalau biasa binian tuh kayak itu pang bangai kebanyakan memang kayak itu pang bujur-bujur tuh setuju aku jangan dibuliki lagi nang ngarannya mantan tuh sanakai nang ngarannya mantan tetap mantan wak wak wak Ripki Ian Nur hmm, hmm. mau obat juga ini iya calon artis Rian Adriano kada juga kawan eh. aku nih aku nih kada pernah kawan eh, merasa artis tau lah Ih, aku tuh kada hendak jumlah subscriber tuh mempengaruhi sikapku aku hendak tetap santai tetap slow aja sebagaimana kaya aku dahulu kan mantap mang oh, ketawa sanian sah oh. pinanya mantannya ada ngomen nih kadadanya kadada mengomen sih song jadi kuntin nah ya ya Ijul Bang Jul kan bisa memprediksi lih eh, nih akhirnya keulah konten kan Ijul Bang Ijul mantap sikat dah pembalasan si Pitung tuh

kayak tembem imut-imut gitu kayak geli aku eh. Pian terkenal pang jadinya hendak pulang saya kira dibawa mulai video YouTube mungkin aja lah mungkin aja cuman aku kada pernah pang merasa kayak terkenal gitu nah biasa aja santai aja kita ya kalau sekali lagi aja pandir ku tampar bah ini jagaunya pak ikam nih bubuhan kandangan saku nih Hi jaga jaga uni, aku ingat lah dulu ada kawan ku bubuhan kandangan ku takuni kan ni napa gerang jaku artinya ni cagat kan ada biasanya di DA nya tuh di di plat nya tuh ada tulisannya cagat jar stiker bubuhan nya tuh jadi ku takuni apa gerang artinya ni cagat jadi jar kawan ku tuh dengan muha nya yang sangar Cancang gantal timpas ja. Bis tu aku langsung bejauh. Hahaha masih sayang bang inya lawan pian, coba takuni pasti handak balikan, malihat pang pian di youtube makin naik, apa am tanggapan pian tentang inya by adek winda lestari. Tanggapanku terhadap inya sayang sekali lah aku kada handak lagi karena aku berharap dahulu ikam ada tapi ikam meninggalkan aku dan sekarang mungkin ikam anggap aku sudah wow kaitu nah dan ikam handak kembali lagi no. Pabila lagi upload video nih nah aku upload nah heeh jadi santai alfajri mubarak santai inya handak umpat terkenal jua sanakai jadi kena mun sudah balikan umpat jua inya di konten youtubemu nyaman inya terkenal nyaman inya jadi idolanya lakian kaya nona gesek parai lalak bebinian kaya itu sanakai kadada paedahnya lalu setuju nih dani kancil 037 Mantap nih kata-kata ikam mantap. Umai lih anak minta tenar jua kalu inya ai Indra Yakuza. Nah, kita pikir baik aja lah mungkin aja inya handak manjalin silaturahmi gitu nah lawan aku ya kalo. Bila inya mencari nyawa berarti inya tu kada dapat lagi lalakian. Kada pang kawan ai, menurutku inya tu ya lumayan bungas lah amun disambat inya kada dapat lakian, banyak lakian yang handak lawan inya, memang kuakui pas waktu aku bapacaran lawan inya gin banyak yang handak lawan inya. Makanya aku ditinggalakannya kah ngeri belak belakan ja sidi nam ih ya ah ya aku belak belakan memang kawan nah ya jadi setiap apa yang kurasakan apa yang kualami tu aku mencoba untuk jujur aja lawan bubuhan ikam ya mudahan lah bubuhan ikam kawa maambil pelajaran disitu ya kalo uy sanak ganal awak nah saku ganal ni dibawah pusat makanya handak pulang balikan hiih ganal kawan ai ganal ganal ampun nguni. Hiih han kaya bubuhan apak aku bapandir ganal ampun ku ni kada gagampangan ikam mun marasai tu mudi kaya uh ikam kada kawa malupakan aku pang bila udah marasai ampun ku nang dibawah ni iih bari duit pacah haja hiih amang busu iih jangan lah mangai iih kasian banar inya mun diberi duit pacah nang kaya pengemis ha ya kalo balas bangai jangan handak kalah sanasib kita oh varios varios gaming ni sanasib. Kita ja iih. Deti Various Gaming ni ditinggalakan mantannya jua. Curhat kah sanak ya. Iih, Ius Gaming ah, gaming pulang kawan. Banyak yang anak jadi youtuber gaming lih wah ini ai bamamai sakalinya tih hihi kawan aku bamamai semalam tuh karena kan kesal itu nah hati anjay mantap mantap mangkuh oh Husaini saya jadi Husaini saya kalau misalnya ikan mengalami apa nangku alami nih Ikam jangan hakun balikan lah. Ikam, ikam, ikam harus menjaga harga diri dan martabat ikam sebagai laki-laki. Jangan hendak lagi ikam bebulik lawan, lawan bibinya nang sudah pernah membuang ikam. Bang, pailir. Oh, tasulait inya nulis yat. Banyak duitnya pang wayahini, jadinya handak membuai bebulikan lagi. Ih, Lin Ahmad. Ih, mungkin aja jua. Ih, cuman mun ikam sambat banyak duitnya kada aja pak. Bagagah wahini jar. Kada jua kawan eh, bagagah aja Muhammad Rizaldi ini. Kada kaini pang aku ikam mun kenal aku mulai bahari ya aku tuh kaini pang dah style ku mun di santai kaini pang slow kan abah ali iyalah hmm santai ja nih abah ali ih santai iyalah ja huh amun ulun kaitu kada ulun hirani lagi dah ka ai mantan tuh anggap ha sampah wih ni ni kata katanya tuh sangat sangat menusuk kawan ai ansari. Satu dua satu aan nah mantap. Taingat butuh ikam kalu makanya mambuliki pulang hahaha dani akuera mantap lah dani akuera ni hihi ni komen paling mantap perasaan ku nah hihi mungkin mungkin haja kawan ai inya inya kaganangan lawan butuh ku jua kalu lih karna kawan lah butuh ku tu ganal ikam kada gagampangan kaya botol maison tuh.